Менә тел өйрәнәсе килгән кешеләргә име Гомәр абыйның яшел бишеген, аның намус дигән теле бик әйбәт. Нәкый сәнбәт белән сөйләшеп утырганда мин әйтәм, Әкый абый, намус бит инде бүгенге көндә бигүк теге химбәткә ия түгел шикелле бит инде, име. Нан бик озак кына уйлап утырды да Нәбиаби. Гомеренең теле тәмле аның, диде. Теле бар икән, әдәби әсәр бар дигән сүз дип. Арифа аны күргән саен капка сәлам ит, нидер ит. Менә булса ул күп катларыннан махсус теге Әмирхан аганың тынычлыгын, сабырлыгын саклар өчен Төшерелгәндер кебек, бер җан иясе кебек тоелды изге. Менә шул без сөйләшеп утырдык монда. И газеттан җибәрделәр мине интервью алырга дип. Башыма килмәсе фотография төбею. Менә ул төшерде безне. Ишектән килеп керүгә, мин портфельне ачып, Тәҗрибәдән теге кәгазьләрне алырга дип ул әйтте. Сөйләшеп утырып яздырмыйбыз диде. Кәгазьгә сорауларны язып кил диде. Атусына үзгәртелә ул. Диде. Мин сине алай булырсың дип әйтмим ди, ләкин гел шулай очрашам кешеләр белән диде. Шуннан кердек. Менә бу кабинеттан ул кабинетта гадәттә кешеләрнең стенага терәлгән була өстәл. Ә моның теге шым кабинетлар кебек

Берәр нинди эш эшләгәндә язучыларны чакырып китергәннәр. Менә цензура диләр, ләкин Әмирханнинкиләр белән барыбер менә бу Фасеевлармы, Мусиннармы күпме курыксалар да, ләкин киңәш тотканнар Мәскәүгә чыгар алдыннан, чөнки безнең зыялылар шундый гыйлемле, көчле булганнар, алар булганнар шәхесләр. Һәм үз тормышларына кайгырмыйча, ил турында кайгырып, татар халкының авторитеты дөньяда нинди урын алганы турында кайгырып, сак эшләгәннәре турында моны дәүләт тә белгән дип менә әйтәсем килә. Менә мондый шәхесләрне без тәрбияләдекме? Җәмгыятьтә менә шундый зур җитди проблемаларны Күтәреп, үзләре турында кайгырмыйча, менә Гаяз Исхакый исемен кайтарып, Мәгъҗүм Җомабаевның исемен кайтарып, ике тапыр ученый советларны Казахстанда җыеп, Татарстаннан Казахстанга барып, Ә хәзер язучыларның бер-берсенең китапларын укырга һәм безнең дә бу китапларны укырга вакытыбыз юк. Татар китабы, татар рухы сүндерелде, үтерелде. Ә ул татар китабына ихтыяҗны кем булдыра? Болай әйтә, минем менә шушы залда утырган язучылар. Хәтта ул китапларны шушы язучылар яза, шушы галимнәр дәреслекләрен эшли, әйме? Ләкин мин кермим. Миңа мондый президент кирәкми. Элек мәйтәм ханнар шагыйрьлек катына үзләре килгәннәр. Без, әгәр кирәк булсак, сез үзегез килегез. Кәгазьләрен җыйды да чыгып китте. Мин нәрсә әйтмәкче булам, менә чагыштырырга э, барлыкка килде. Ул Табиевлары да, аның Мусиннары да һәм 34 елда язучылар союзын барлыкка китереп, кулга алып хезмәт иттерүче партиядә Әйе, мәҗбүр булганнар. Хәтта Тукай мәҗбүр булган. Урыс белән гомер кичердек, сайрашып, тел, лөгать вә әдәп алмашып, дип. Алмашкан! Алмашырсың! Үлем белән яшәүне алмаштырып булмый. Кемдер үтерергә, бетерергә килгән һәм аларныкын. Менә мин, мәсәлән, уйлап утырдым да, бу кызлар шундый матур, әйбәт, замана кызлары. Уйлыйлар микән? Менә Тукай атеист түгелдегенә бер генә әйтеп алдыгыз. Э, минем турыда инде атеистлар, бүтән дә дип уйлый торганнар да, ләкин мин бер таныган һәм табынган бер нәрсәм бар минем. Сборник нравственных законов тех цивилизаций, үткән цивилизацияләрдән имтихан тотып, Бетмичә безнең заманга хезмәт итә торган Коръән Кәрим бар. Чыгарды. Алар менә ачтылар кичәне һәм иҗади төркем чыгып китте. Һәм мин сайтта шуннан күрәм инде, ничек бу җәмгыятьтә нинди авазлаш инде, имеш, булган обсуждение, ләкин иҗади төркем үзенең тамашачы белән сорашмады һәм шундый җитди мәсьәлә туды, ни дәрәҗәдә без Әмирхан Еники исемен файдаланып, аның иҗатына бу зур кинода урам калдырганбыз. Искусствочка, кем бу киноны төшерергә тиеш? Әмирхан Еники иҗаты буенча киноның режиссеры кем булырга тиеш? Бездә кытылып, кино төшерәләр, белгечләрен дип әйтәләр. Чөнки киноны безнең алдыбызда Иванович Утра профессиональ белем алган, Мәскәүләрдә укыган һәм сен белгән һәм менә уже сценарийда ничек ул аны сәхнәләштерелгән. Мин менә монда шундый җавапларны табырмын дип бу кичәгә килгән идем. Менә бу 20 битлек чыгана, аның кыйммәте нәрсәдә? Үзе язучы яңа жанрда әсәр тудырган. Һәм без аны менә танышып өйрәнергә тиеш дип беләбез. Һәм менә бу кино сцена, кино төшергән төркем беренче рәвештә ул авторның әсәре белән нык танышырга тиеш. Һәм менә бу киносценарийны табып, язучының уй-фикерләре белән танышырга тиеш иде.